Mela, illum il-podcast sa nagħmluh ma' kollega. Kollega ħafna żgħar minni mill-età, imma antik għax ilu kważi minn meta kont għadni żejjien. Kien iżgħar iżgħar imma beda qisu ta' 16 naħseb. Clinton ta' l-argument, jien niftakar l-argument hekk kien jismu meta kien hemm Mark Abela. Mark Cutajar.
Kien Mark Abela wkoll. Dak Studio 132 kien ta' Mark Abela. Imma l-istess ti kien fuq il- Jiddiskuti l-logħba. Super One dak iż-żmien ma kienx One, Super One. Imbagħad daħal Mark Cutajar. F'imien Mark Cutajar dħalt int? Jiena kont qed nagħmlu ma' Marku Tajjar. Dak niftakrek.
U mbagħad ovvjament.
Ħadtu f'idejk.
Ħadtu f'idejja kif Marku Tajjar kien waqaf. U ilu? Jien inni fl-isport fil-wan 23 sena. U nagħmel l-argument għal ftit iktar minn 17-il sena jekk mhux sejjer żball. Però ma tiddejjaqx. Jiena nemmen. Tgħajja ma tiddejjaqx.
Jgħajjik,
b'mod ġenerali, jiġifieri kull min hu fit-televiżjoni, kull min hu fil-midja, il-midja ġġib il-pressjoni tagħha għaliex jekk inti fl-opinjoni tiegħi trid tkun bilanċjat, trid issib it-triq tan-nofs f'kollox f'kull argument tiegħek, tipprova tattakka l-ideat iktar milli l-individwu, u dik iġġiblek ċertu pressjoni għaliex inti trid tivverifika l-fatti f'ħafna mid-drabi anke meta ovvjament ma tkunx preżenti f'ċertu affarijiet. Jiġifieri, jiena naħseb illi l-media llum il-ġurnata saret iktar diffiċli milli kienet. Naħseb, mhux ħa ngħid ħmistax, għoxrin sena ilu kienet faċli, però l-isfidi tal-lum il-ġurnata huma totalment differenti. Illum qed tikkompeti ma' ħafna affarijiet, qed tikkompeti mal waqt li jkun qed jixxandar il-programm tiegħek jew qed jixxandar dan il-podcast, min jaf kemm il-podcast ieħor qed jixxandar minn madwar id-dinja. Illum trid tipprova tipprovdi kontenut frisk biex kemm jista' jkun in-nies ifittxuk. Għaliex bħal dal-podcast, per eżempju, għandek il-podcast tal-Sky, Taljan, Ingliż, illi joffri xelta wiesa' u ħafna mid-drabi daw ikunu podcast illi jitkellmu fuq il-passat meta kienu jilagħbu huma ex-players, u mbagħad issa x'qed jaraw issa u x'kieku huma fid-dugout x'jagħmlu. Allura joffru dak it-tip ta' kontenut li min qed isegwihom iżommu iżommu eh, wieqaf. minn dak li jkun qed jagħmel biex jisma'. Allura għalina l-Maltin li forsi r-riżorsi tagħna huma ħafna iktar ristretti u limitati, tipprova tagħmel minn kollox biex kemm jista' jkun tkun frisk u ma tibqax għaddej bl-istess eh, riċetta. Il-biċċa hi Clinton li diffiċli tkun frisk għax waqt li inti qed tifriska ruħek qed toħroġ storja, Dak il-ħin, id-direttur jgħidlek, i, dik l-inti dak il-podcast ħireġ ieħor bħalu fuq xander għawdex. Jien iktar ngħid frisk fl-idejat iktar mill-li fil-kontenut. Le ma ġiri anke l-kontenut, joħroġ lok wieħed dak il-ħin. Ekku, però tipprova llum il-ġurnata, pereżempju, jien naf jekk ma tallimna xejn, pereżempju mill-COVID, tallimna illi M'għandekx għalfejn tmur tagħmel intervista bil-microphone u bil-camera man miegħek. Illum kważi kważi bil-mobile wasalt u għamilt intervista. Jekk illum trid tagħmel intervista ta' malajr, flok qabel konna nagħmlu telefonata, illum il-ġurnata nagħmlu zoom call, teams call. Dak li jkun daħħaltu live dak il-ħin, qed tara wiċċu, qed tara l-espressjoni flok tisma' l-vuċi. Flok tisma' l-vuċi biss. Jiġifieri dawk huma affarijiet li tgħallimna. Però llum il-ġurnata kif qed ngħidu kważi kważi illum taħdem it-televiżjoni u r-radju għas-social media għaliex is-social media f'Malta, u ngħid f'Malta partikolarment għaliex nemmen illi fl-Italja t-televiżjoni għadha b'saħħitha ħafna, fir-Renju Unit, nemmen li anke fir-Renju Unit għadu, għadu b'saħħtu ħafna u kultant tgħid imma aħna għalxiex qisna nħossuna antiki f'dak illi nagħmlu, però mbagħad tara l-BBC pereżempju, L-istess settijiet, l-istess kontenut, inkollu jxandru l-aħbarijiet. Ma tantx inbidel l-istil tagħhom, però xorta għadhom mfittxija. Ġifieri, kultant ehm, għaw min jgħidlek never change a winning team. Kultura, ma hija kultura. Għax tennu tom anka inti sifirt rajtom barra jilagħbu ċerda. Eh, Taljan, Ingliż, jaqbad il-flok ta' tim iżom jew u kollum kien jiġri l-Ingliż iktar mit-Taljan. Il-Malti mhux hekk. Il-Malti sejjer il-logħba jilbes tal-belt, tal-Furjana, imma mbagħad daqshekk. Imma l-Ingliż, il-ħarġa tiegħu anke tieġ imullek bil-flokk tal-Manchester United, eżempju. Huwa differenti. Naħseb hija kwistjoni ta' mentalità wkoll. Mela, għalhekk mentalità.
Jiena jiena dejquni l-argumenti li jqogħdu jgħidu isma' in-nies ma jmorrux l-istadium għax Illum għandhom varjetà ta' x'jagħmlu. Jiġifieri l-Ingliżi m'għandhomx x'jagħmlu. Mhux vera. U t-Taljani m'għandhomx x'jagħmlu.
Jaraw.
Le li ma jmorrux għall-istadium qed ngħid. Iva na, ma jmorrux l-istadium. Imma jsegwu. Ma jaraw fuq isegwu. Mija fil-mija.
Isegwu.
Mija fil-mija.
U daw jidhru bin-numri, jiġifieri jekk tara n-numri tal-partiti li jaraw in-nies minn ġo djarhom. Tkun taf illum il-ġurnata. Jien nara s-Sibt li għadda. Ma tawx l-MFA u l-MPL minħabba l-karnival għandi nifhem jien issib surħa. Mort l-żgħir it-tifel l-lum gowl eh? Le dak jeqret le le le imma tiegħu għaddiet għax gow ma tawx viva viva karnival hekk beda jkanta. Tifel, jiġifieri eh, nimmissjaħ il-futbol ma futbol Malti qed nitkellem mhux futbol barrani Dak differenti narah ukoll, imma l-futbol Malti speċjalment daraha kemm ilu issa bl-MPL u l-logħob u jarġgħu jintlagħbu miżjed saħħa qed jogħġobni jien. Jiena Jien li mhux qed jogħġobni fil-programmi tiegħek, issa meta nsemmi tiegħek qed nsemmi tal-oħrajn kollha. Għax qed indur ħafna minnhom dis-sena minnkom bis-serjetà. Ħafna mill-mistednin qegħdin il-ħin kollu jattakkaw li hawn il-barranin. Hawn wisq barranin, hawn wisq barranin, m'għandniex ċans għall-Maltin. Però jien nibqa' ngħid li bis-saħħa ta' dawn il-wisq barranin li l-livell għola, ma nafx taqbilx miegħi Clinton. Naqbel miegħek ta', però naħseb li rridu nsibu bilanċ. Jiena Ma kif? Jiena Smajtek tgħidha din il-ġimgħa. Jiena minix favur li niftħu suq totalment għal ħdax-il plejer barrani jilgħab fl-ewwel ħdax mill-ewwel. Għaliex jien Malti. U għaliex jien Malti nemmen illi u nibża' li aħna ġa fit-timijiet nazzjonali tagħna m'aħniex nagħmlu xi kapulavur ta' barra minn hawn. Però b'din l-introduzzjoni ħa tkun naħseb il-mannara biex il-plejers Maltin ma jgħallbux fl-ogħla livell u jekk ir-rank jagħti ma nafx f'kemm il-mija fil-FIFA rankings, nibqgħu niżlin l-isem. Imma x'tagħmel?
Eh, għalhekk qed ngħid trid issib bilanċ bejn dak li għandna, dak li kellna, għax dak passat nistgħu nitalmu minnu u fejn irridu mmorru. U għalhekk naħseb illi ir-regolatur f'dan eh, rigward għal MFA irid tpoġġi bil-qiegħda mal-istakeholders kollha u tara fejn tixtieq tmur. Se ma nistgħux jekk konna qed nagħmlu paragun mal-futbol Ingliż u l-futbol Taljan li anke dak il-paragun sa ċertu punt mhuwiex tajjeb. Però il-paragun tagħna fejn jidħol barra ma nistgħux nikkumparaw ruħna għax l-Ingilterra fil-Premiership jew fis-Serie A suq miftuħ, eċċetera, eċċetera. Aħna m'aħniex dak il-level. Aħna taf fejn aħna l-level? Aħna l-level tas-Serie C2, jew Serie D. Hemm il-livell tagħna, m'hemm irridu nqabblu. Jiena nġiblek argument ieħor. Lura l-2020-2021, jien kont għamilt studju parti mill-masters li kont għamilt jiena fuq is-sostenibilità tal-futbol Malti u kif tmexxija tajba tista' twassal għal sostenibilità fil-klabbs Maltin. Sa dak iż-żmien, bi kburija ngħid, u mingħajr ftaħir, ma kien hawn l-ebda studju hawn Malta li sar, u dan ovvjament ġie vverifikat minn università fl-Ingilterra. U nieħu pjaċir ngħid illi tliet kwarti tal-affarijiet tal-affarijiet li semmejt jien fl-istudju tiegħi ġie attwat mill-MPL fl-aħħar sentejn. Hija xi ħaġa tajba. Mhux għax ivvintaha Clinton, dan Clinton ma vvintax id-dinja. Però kien hemm ideat li naħseb li naħseb li għamlu sens u ġew u ġew utilizzati. Però aħna għandna Maltin kapaċi, imma mhux kull Malti huwa tal-istess livell. Taf l-iskola. Ikollok klassi 24, se minix edukatur sewwa, kollok klassi 24, ikollok Tnejn tlieta erba' f'klassi jibbrillaw. Ikollok ċorma tan-nofs li jew jistgħu jagħmluha jew sfortunatament dak il-livell tagħhom u sfortunatament ikollok erba' ħamsa li jibqgħu lura. Jiġifieri l-intelliġenza mhux ta' kulħadd hija l-istess. L-istess l-iżvilupp fil-futbol. Qas it-talent.
Qas it-talent, inti għandek it-tfal, qas tista' tikkompara t-tfal bejniethom, għaliex wieħed kapaċi b'xi ħaġa, l-ieħor kapaċi b'xi ħaġa. Però jiena nemmen ħafna fil-Malti u kull min kien Malti tajjeb jilgħab u lagħab barra minn Malta, mhux ħa nsemmilek lil ħuk, għax kulħadd isemmihulek. Imma kien hemm issa daħal ma' 20 il-Michael Mifsud barra, il-Landri.
Ma nġabu wara sitt xhur ġew bumba donu. Jiena nemmen, jiena nemmen żewġ affarijiet. Il-Malti mhux lest li jistenna, m'għandniex paċenzja, m'għandniex paċenzja u kultant l-isfortuna wkoll. Għaliex pereżempju jekk taqbad mill-każ ta' Matthew Gullajmier, jien ma nemminx li Matthew Gullajmier xtaq jiġi lura Malta. U nemmen illi ma kellux alternattiva oħra fiċ-ċirkostanzi għaliex ried jilgħab. Zgur ma rridx iġi lura meta jgħu l-lajmer. Ma kienx qed titħallas, eh? Hemmhekk ma konx qed titħallas, għal dak kon ħan iġi, jekk ma konx qed titħallas x'ħa tagħmel? Toqgħod hemmhekk? Kif ħa tgħix il-familja tiegħek? Ġifieri, jekk immorru ftit żmien lura wis probabbli kont għadek qed tirrapporta denti dak iż-żmien, Andrea Ġus meta kien mar mal-Latina u ma' timijiet oħra, kien hemm staġun minnhom ma lagħab xejn. Imma saporta, wis probabbli dak iż-żmien ma kellux il-familja li għandu llum. Michael mibsut. Kemm dam ġol-Ġermanja u ġol-Ingilterra, dam ħafna, tpaxxejna bih. Andre x'kemm reġa' se nħaber? Damu l-Ungerija, il-Ġermanja u postijiet oħra. Bogdanovic. Bogdanovic. Stefan Ġilio. Imma anyway, Bogdanovic qas nista' nikkonsidrah bħala Malti Malti Malti bħal oħrajn. Eh, Għax ġew Malta u mbagħad ġab iċ-ċittadinanza Maltija. Però dam dam. Għax irid ngħidlek jien. Meta jmorru żgħar, meta jmorru żgħar, nemmen. Stefan Ġilju. Stefan Ġilju. Morti jien hemmhekk ta' ġifieri kien jħobbu immen, Stefan Ġilju kien Alla. Johnny Buttigieg.
Sofija. Ma' Brentford. Mela. Tmur hemmhekk. Għadhom isemmuhulek lil Johnny Buttigieg, tmur tara logħba ta' Brent Fertig, ftgħidilhom Malta l-ewwel ħaġa li jgħidulek John Buttigieg. Haber.
Justin Haber, ġifieri l-Ungerija, ġifieri għamel ħoss u ħoss kbir, ġifieri nemmen illi tiela ġenerazzjoni, mhux issa, però għaġġija ġenerazzjoni lil comfort zone. Għaliex let's face it. Il-players Maltin u l-players Maltin tajpin Jitħallsu, jitħallsu tajjeb. U hekk għandu jkun biex ma ninstemax ħażin. Le għax plejer Malti m'għandix għalfejn nħallsu nħallsu tajjeb. Hekk għandu jkun, speċjalment il-plejers fiċ-ċirku tat-tim nazzjonali jew mal-periferija. Però minu lest li jmur barra mill-pajjiż jaqla' inqas biex jgħid li jilgħab barra. Kemm hawn min hu lest li jagħmilha dik il-biċċa ta' xogħol? Il-barranin li qed jilagħbu Malta jagħmluha qegħdin. Bil-kontra ngħidlek, il-Malti, il-Malti li għandu salarju ħan ivvinta ta' ħan ivvinta. U salarju medju qed ngħid jien, ta' 3000 euro. Sewwa? U ħajmur jilgħab ġol-Greċja, ġos-Serje D fl-Italja, semmili, fejn trid. Il-lig tul Ingilterra, biex jaqla' nofs il-paga u minn dik nofs il-paga jrid jikri l-appartament fejn joqgħod, wis probabbli jikri karozza eċċetera eċċetera. F'dinja materjalista min lest li jagħmilha? Ikollok players, ikollok players, insemmilek lil Marcus Rashford pereżempju, li lest li jibqa' mal-Barċellona paga inqas milli kellu ma' Manchester United għax qiegħed mal-Barċellona. Dejjem qiegħed top.
Qiegħed top ma' min qed tilgħab. Però again, da mhux qed nitkellmu fuq 3000 euro, dat nitkellmu fuq 200,000 u 300,000 euro paga fil-ġimgħa. Jiġifieri Mhix faċli nippuntaw is-swaba lejn il-plejers tagħna li ma jissapportux hemm barra. Pereżempju,
għax insert aġiri kont niltaqa' magħha Għawdex iktar kont niltaqa' magħha, nqogħdu nitkellmu ftit jien u hi. Hailey Buġeja. Mal-Inter. Ekku.
Mal-Inter.
Edha tgħidli din. Kemm għandna nisa barra.
Edha tgħidli.
Dit tissib biċċa flettek fejn toqgħod ta. Tmur omma tgħinha ġiri ta. U mal-Inter, ara ma taħsbux li hi li Bugeja qiegħda hawn mlija flus ejja ħudu xi ftit ta'. Ġifi, ibatu. Għalhekk qed ngħidlek, għalhekk qed ngħidlek, imma jbatu minna ta' żgħira ġbu. Dik id-differenza li And she's proud of it. Li inti, aħna konna tinsemmu kif bdejna fil-medja ċetra ċetra, qabel ma tħabbix moħħok

Għall-inqas kun hemm. Hemm sodisfazzjon.
Sal-lum għadni għandi 70 sena. Jiġi bniedem fit-triq kemm kont nieħu gost narak bus, kont qed ikanni faqad il-ġimgħa. Il-mara tiegħi li qatt ma kienet ratni għax kienet imsiefer kienet tgħix Ingilterra, għaltli hi għadhom jiftakruk. Xifieri. Jiftakru, jiftakru.
Jiftakru, nis jiftakru ħafna. Nis isegwu u nis isegwu b'attenzjoni. U kultant tibda tgħid Dik il-kelma għedtha u għedtha żejda jien. U wis probabbli tgħidha. Iva, tgħidha ehm, bla intenzjoni. U dak li jkun joffendi ruħu. Li jiġru. Iva. Iva.
Però naħseb fix-xogħol tagħna tkun omli u tiskuża ruħek meta jiġrek għaliex. Jien insertajtek. Umani, umani bħal ħadd. Jien insertajtek.
Żbalja.
Meta żbaljajt, meta żbaljajt, skużajt ruħi dejjem. U hekk għandu jkun. Qed tifhem għax hekk għandu jkun. Dik l-irġuli.
Eh, eh, eh, jien hekk nemmen. Il-mhijiex faċli anke biex ehm, qed tara s-salum tarġa' ħafna lak jiżjed minn qatt qabel għax illum baxar kameras u anka biex itik il-stromu very easy Malta f'Malta qed ngħid qabel b'kamera waħda. Il-one kien ikolkom waħda. Tiftiq aħna kien ikolna waħda net ma jqogħdux dej xulxejn u li għassa tfotti li kollox għax jaħtu u mbi jilħaq dik il-istazzjoni. Ghada. Imbagħad niftakar konna niltaqgħu l-għada, niftakar ma' Marku tajjar miegħek u hekk, eh, ħadni jirkom dik il-lussa qbadtu eżatt intom. U nitkellmu fuq hekk. Illum le, illum very easy. Kważi ripol 20 jekk mhux iktar minn 20 sena, ġifieri. L-isport, l-isport inbidel. Imma nerġa' ngħidlek, jekk immorru lura, jien nemmen li hawn Malta qed nattiraw barranin Però il-barranin li qed nattiraw huma barranin li ma jsibbux aħjar minn hawn. Dik ir-realtà tal-futbol Malti. Ġifieri kważi kważi jien niddeq ngħidhom dal-affarijiet ta' għax jien nħossni kburi li jien Malti. Però meta tibda tisma' coaches barranin kif tgħidlu isma' Vera ħa ġġibu plejer tajjeb, imma kien il-mument li tgħidlu Malta. Dan mhux qed ngħidha jien l-ewwel darba, ta' ġie Joseph Portelli qalha kemm-il darba. Qal il-mument li tkellem mill-aġent u l-aġent tgħidlu isma' ħa ntih salarju fenomenali. Il-mument li tgħidlu Malta ngħidlek le xbin fejn ħa niġi Malta, ħa niġi jien. Jiġifieri ħa nieħdok lura u ħa tiftakar fuq min ħa ngħidlek, Braunovic, Drasko Braunovic tal-Belt. Plejer tal-ġenn. Kien plejer.
Tal-ġenn. Hu u Pavel Mraz. Darba, kont qed nitkellem magħhom f'intervista. U kien qalli Braunovic, għalli jien bl-inġeri li għandi, Second Division il-Bulgarija ma nilabx. Second Division il-Bulgarija mhux l-Ingilterra jew l-Italja jew il-Bundesliga, Second Division il-Bulgarija jien ma nilabx. Da mhux issa qed ngħidulek. Nasu. Fuq 20 sena ilu. Insemmilek il-ġsija jirġiġ. Għalhekk qed ngħidlek.
Għandna, però nemmen. Dak kien jilgħab ma' Galatasaray. 100%.
U kellna ġifieri. U kien jgħidulu.
Krujf ma kienx jilgħab mal-Barcellona. Darba mort rajt logħba tiegħu jien. U ground ippakjat. Toħroġ bandira kbira. Yildiz, Yildiz l-imperator tagħhom. Iżda dak kien mill-Bożnja. Mhux hekk? Ji- Għax dak qabel li qaleb kien Musulman, jibdel ismu u bidlu Yildiz li hija kewba. Għalhekk Yildiz propja mhux Mhux Yildiz kien Yildiz. dak. Imma hekk kien qalli, kien ġie Malta jilgħab mar-Rabat dak iż-żmien Premier U Floriana mbagħad.
Eh, żgur, imma u kien wasal biex jinżel. Kellu Ripley 40 niftakar. U konna niġi kont inħobb ħafna għammu noħroġ nieħu fixkun birra miegħu personali. U kien għalin nitħaq bil-futbol Malti, bus. Għaliex? Jgħidli illum jinħatt il-plier tal-logħba. Il-ġimgħa l-oħra ħadt il-plejer tal-logħba. Anqas 10 per cent ma qed nilgħab, ma niflaħ nilgħab ta' kemm kont nilgħab qabel. Ejjew nirbaħ il-plejer tal-logħba. Biex tara. Però jiena nemmen ħaġa waħda, x'jiena t-test se nieħu pjaċir nara nofsa mimlija mhux nofsa vojta. Nemmen bl-istatement li għamlu l-Ħamrun matul dan l-istaġun li javvanzaw fl-Ewropa, mhux l-ewwel u t-tielet round, daħlu fil-gruppi. Nemmen li l-perċezzjoni dwar Malta, jekk, jekk, bold u bl-underline, jekk dan, dan is-suċċess li għamlu Ħamrun jibqa' jiġi repetut kull sena u minn iktar. Imma minn Ħamrun biss? Le, tieni ċans, u iktar minn klabb Malti wieħed. Għaliex naħseb jiena il-mument, il-mument, ara jiena segwejthom il-Ħamrun u mort barra minn Malta nsegwi l-Ħamrun. biex nara xi. Meta lagħbu l-aħħar partita ma' Shamrock Rovers, bejn ma bejn il-Ħamrun u Shamrock Rovers taf x'kien hemm differenza? Il-kesħa li kien hemm ġol-Irlanda. Għaliex kieku nemmen dik il-logħba intlagħbet f'pajjiżna u u ma kinitx ikkondizzjonata minn tkeċċija inutli u għal xejn ta' Joseph Mbong, kull ħamrun spart nsendi hemmhekk. U qed ngħid din vera dik il-partita kieku repu ħamru ma kinux jgħaddu għal fażi li jmiss. Però qed nipprova nġib paragun bejn l-Irlanda, parti mir-Renju Unit, li dawn għalihom Irlandiż faċli jilgħab ġol kampjonat Premier Ingliż. u ġa l-aqwa u ġa l-Iskozja. Però l-futbol fl-Irlanda mhux xi futbol wow. Laqqas xejn.
Però l-livell ta' Shamrock Rovers. Fulhom il-belt niftakar jien. Il-livell ta' Shamrock Rovers u l-faċilitajiet ta' Shamrock Rovers m'għandhom xejn speċjali iktar mit-Tony Bezzina Stadium pereżempju. Id-differenza taf x'inhi? Li għandhom stands kullimkien. Però mill-bqija bħala faċilitajiet M'għandhom xejn iktar ta' barra minn hawn. L-istess ground li lagħbu fih ix-Shamrock Rovers jilagħbu erba' clubs f'Dublin. Dik id-differenza. Jien niftakar u kont hemm ġbidnija, kont mannet dak iż-żmien u kit mitzi ġibida, il-kameraman tafu l-kit. Iva, mela. Ma' Aberystwyth, Floriana. Away. Waslu sat-tielet round, qed mhux ser żball, qabel il-playoffs. Irbaħnielhom, issa jiena ma kontx Furjanis. Fimtni? Malti ma. Eh, Malti. Taħe bat nibki. Kellu ħuħ Naqra mgerfex da Richard Buħaġar, imgerfex ta' miżin fuq tiegħu hekk. Ħareġ f'nofs il-ground jaqbeż kien hemm Rufenoba. Ġenninhom, ġenninhom.
Gangorsta. Gangorsta.
Andre Rocha da Silva. Eh, daw, daw. Mhux hemm labna. Ekku.
Mux jem labna ġo Svizzera. Pero, pero, għaw ġo. Jira nemmen.
L-Irlanda.
Għalek nemmen f-mexxej tajjeb. Wales hemm Aberystwyth mhux l-Irlanda, Wales. Wales, Wales. Wales.
Jiena nemmen f'mexxej u mexxej tajjeb. Il-presidenti tal-clubs kollha ħbib tiegħi llum il-ġurnata. Min u hekk viċin, allura forsi imma xorta jkollok kuntatt magħhom. Però Joseph Portelli kien daħal hawn daħal fil-futbol Malti b'ambizzjoni. Jien irid immur l-Ewropa. Statement ċar. B'nofs in-nies jitqu.
Għax iridu nammettuha. Inklużi l-media wkoll.
Iva. Dajt joħlom. B'nofs in-nies jitqu. Dajt joħlom. Jien ukoll qed dan hawn xi qed joħlom. Jien personali hekk. Tara x'hemm isbaħ milli toħlom. Ah, blajtu xini da.
Kulħadd belaw.
Kulħadd belaw mhux inti biss. Ma xem isbaħ milli toħlom. Xem isbaħ milli toħlom li xi darba tagħmilha. U jiena nemmen li Ħamrun, Issa tgħidli vera kien hemm l-input finanzjarju 100%. Bla flus la tagħna u qasbus. Però ħanej, dawk l-input finanzjarju. Il-flus ġejjin.
Eh, l-input finanzjarju kien hawn qabel ta' kien hawn. Victor Zammi, li kien joħorġu miljuni ta' miljuni wkoll. Però
ehm, naħseb illi. Naħseb kienu ġew barranin itjeb minn tal-lum dak iż-żmien. Kienu minn qas.
Eh? Għax kien hemm inqas.
Jiena lek nemmen u nerġa' mur għall-argument l-ewwel wieħed li bdejna nitkellmu fuqu illi jiena nisfida il-klabs b'mod ġenwin. U l-isfida tiegħi tkun, isma, iġġib xerbatax il-barrani, ġib sitta, on fuq l-istess budget, f'dok is-sitta, imma dok is-sitta jkunu top għall-futbol Malti u tara d-differenza. U tara l-Maltin jekk jikbrux mal-Malti.
Hemmhekk sa jiġri taf li mhux hekk int. Ma naħsibx li ħajġri hekk.
Ma naħsibx sa jżidu.
Għax naħseb naħseb illi. L-għajta qiegħda tinsema sa jżidu. Naħseb li qed naraw sam neħerna. Hmm. Qed naraw sam neħerna għaliex Il-klabs iridu iżjed. Il-kwantità qatt minn minn fiha f'kollox. Aħjar ftit u tajjeb Milli għandek il-kwantità għaliex ejja nitkellmu dwar il-futbol fil-Premier. Aqbad l-ewwel klabb. Floriana hemm l-ewwel u min hemm l-aħħar? Il-Mosta? Il-Mosta hemm l-aħħar. Kollha għandhom akkademja li tipproduċi plejer tnejn tlieta fis-sena tajbin. Li bi ftit sforz, dawn ma jkunux lesti, bi ftit sforz lesti li jagħmluha. Jien għalija mudell eċċellenti huwa l-mudell tal-Hibernians. Huwa l-mudell tal-Hibernians li dejjem b'xi mod u da proven. Il-mudell tal-Hibernians huwa proven. Andrew Cohen min kien jafu? U d-dimu dak minn kellu Andrew Cohen? Iż-żmien li bdejt jiena u inti kont tirrapporta kamra ma' kamra miegħi, l-Adrian Mifsud u l-Indubizi Ċikunjera. Stenna u daħal. Kemm il-darba rebaħ il-Player of the Year Andrew Cohen? U kulħadd jgħidlek, jiena jogħġobni t-titlu li kien tah Marlon Galea llum id-Direttur Tekniku tal-Gżira, Magic Box. Għax moħħu. Inkredibbli. Jien qed ngħidlek 20 sena ilu. U tibqa' ssemmi x'ħareġ mill-Hibernians, xi ħarġu minn nurseries tal-Floriana, xi ħarġu minn nurseries tal-Pietà u tas-Sliema, kien hemm. Għalhekk jiena. Michael Mifsud.
Għalhekk jiena nemmen. Kollha daqsi. Ġifieri. Għalhekk nemmen illi Naħseb li wasalna fi żmien li nagħmlu pass lura jew nieqfu u ngħidu aħna fejn irridu mmorru. Il-klabbs tagħna fejn irridu u jien kieku jien amministratur ta' klabb, kieku jien president ta' klabb, dak li nagħmel. Kien hemm fuq il-programm dak iż-żagħżugħ f'tiegħek kien tal-ħibs?
Stephen Abella kellu tal-ħibs. Kellek Stephen żgur. Andrea Ġużu.
Żagħżugħ. Le mhux tiegħi.
Lagħab disni darba l-ewwel darba għandi jkun. Nsejt x'ismu. Ta' Hibernians?
Mhm.
Ma nsegwix programm. Ma qed narqas rajtkom it-tnejn, darba rajt tnejn. U ehm, u tiskanta kemm jemmen fi nifsu jemmen li jilgħab. Għal-ħars mhux hekk.
Bus, daw jagħmlu sagrifiċċji. Għadu sajta, 17-18 daw. Daw jagħmlu sagrifiċċji enormi ta' għaliex aħna nattakkaw lill-Maltin. U ġieli nkun jien li ngħid walking football, però dawn is-sagrifiċċji huma kbar. Da plejer li jrid għandu commitment. Mit-tnejn, kważi sal-Ħadd, kuljum forsi jkollu waħda off fil-ġimgħa li jrid jitrenja lek tliet sigħat, mhijiex ċajta. Mhijiex ċajta. Ġifieri, is-sagrifiċċju huwa kbir. Huma dawn in-nies ibatu l-familji tagħhom. U kemm il-ġenitur qiegħed warajh? Dik hi. Għandi d-dubji.
Dik hi.
Għax kull ġenitur, int għandek it-tfal. Mija fil-mija.
U t-tfal tiegħi jikkompetu, waħda minnhom għax l-oħra da żgħira. Mhux aħjar tistudja. Sabbi li qed tilgħab fil-fuq qiegħda riserv. Jien ommek kien futbol. Jien kont nilgħab il-futbol.
Qed tifhimni. Darba ta' xi sena ommek qaltli. Trid tiddeċiedi ibni. Ma tistax mill-futbol m'intix ħa tiekol. Trid l-iskola. Kelli nieqaf mill-futbol li nilgħab. Issa l-ħila forsi ġietni tajba u komplejt fil-futbol, imma għax kont insegwu l-futbol, il-futbol jiena li huwa apparti x-xogħol tiegħi u għall-ħobbi tiegħi wkoll. Ġifieri hemm id-dar sport biss nara. Però hemm min kiel mill-futbol, eh? Hemm min kiel, imma. U kiel sew.
Hemm min kiel, imma hemm min kiel u kiel bil-għaqal. Ġifieri fi żmien li kien jilgħab, kien jaf li mill-futbol biss ma jistax jgħix wara 35 sena, wara 38 sena, u qabba professjoni oħra. Jista' jkun fl-isport ukoll. Għax illum għandek illum għandek coaches, għandek nutritionist, għandek physical trainer, għandek kollox. Illum il-futbol tantu bas. Referee administrator.
Illum tantu bas u tuħu pjaċir. Għax jiena wisq nibża li x'ħin ħajbdew jintilfu dawn nies mill-futbol Malti, il-futbol Malti jibda jmut. Forsi tibda l-rwol tiegħek. Imma l-esperjenza li ksibt inti mit-televiżjoni ħadd ma jista' jħodilek.
kbira. Ġifieri, huma minn laqqak l-isport, hija xaġa hija xaġa fenomenali.
Ehm, għadda da snin kollha fuq. Però f'kollox U għad għandi ħbieb mill-futbol. Għad għandi ħbieb waqfuni jitkellmu fuq il-futbol. Eh, nies li jien ma niftakarhomx, ma tiftakarniex but, għas idejja ma jkolli, għax huma jkunu rawni, ma nkunx rajthom. Qed tifhem? U l-istess, iktar qabel forsi kienu jgħidu l tobot il-Furjana, tobot il-Ħamrun, dik l-esperjenza ħasissa. Issa ma jgħidu għax jgħidu jiri dik. Nimmissjaw bus, nimmissjaw. Għax kien argumenta dak il-ħin. Jentu is probabli dak ma kienx penalty, dak għandu għalina. 100% dak għandu għalina miżur kon naħdem il-belt snin ilu. Minn ħdej, illum ħa nsemmih għax m'għadux jeżisti, Ġiraldu tal-Gazzetti. Sa ħdej il-Qorti. Sar minnu min? Kont nagħmel, ma nafx.
Kont nagħmel nofsija tliet kwarti diħli l-Belt għax alla ħares kont tgħid nofs ta' kelma. Kont nieqaf Mhux il-Belt, fil-jum jien. mhux il- kontra l-Beltin, eh? Le, Kontra għax kont il-Belt kien ikun hemm nieqaf kulħadd. jien, kont nieqaf U tu- dejjem. U tu ħdejh. pjaċir, t- għax sinjal n-nies qed jarawk, sinjal n-nies qed isegwuk. Però jiena ngħid waħda, bla sagrifiċċji ma jsir xejn. In-nies forsi diffiċli jifhmu. Kemm l-isport jirrikjedi sagrifiċċji. Sagrifiċċji ta' divertiment, ta' ħruġ, sagrifiċċji f'ikel, titqgħod attent x'tiekol. Jekk inti atleta, titqgħod attent li inti tistrieħ kemm hemm bżonn li tistrieħ, tħares lejn l-orek qed titkellem fuq l-aqwa jew wieħed mill-aqwa players li qatt eżista. Meta kont qed taqra storja fuq Cristiano Ronaldo reċenti, jgħidlek ir-rutina tiegħu x'inhi jqum x'inhi jorqod x'jiekol x'jixrob. Kollox letteralment robot. Imma fil-ground 40 sena u għadu jagħmel differenza. U għadu robot.
U għadu robot. Jiġifieri fit-televiżjoni pereżempju inti ma kontx tfalli logħba Premier. Qatt.
Meta l-logħbiet kienu ma jintlabux fl-istess ħin. Tnejn il-ġimgħa, tnejn is-sibt u tnejn il-ħadd. Kollha kont imur.
Jien meta ma kontx nirrapporta t-tieni u t-tielet diviżjoni dak iż-żmien, kont nitla' nara l-Premier. U kollha kont nirrapporta u nqaċċat neditja dak kienx foul, dak kienx corner, dak kienx. Nagħmel dak ix-xogħol li nqatta' l-azzjonijiet biex ngħin. Imma kemm il-darba ma ħriġtx is-sibt inti? Qatt, jiena għandi tifel għal 50 sena issa, il-kbir tiegħi. Għadu sal-lum jobot il-futbol. U meta tgħidlu għaliex tobot il-futbol imma. Meta missierek għex mill-futbol. Tajjeb għax tinsiex jiena full time fil-futbol. Jiena qlajt il-flus mill-futbol. Il-flus tiegħi ta' il-ħobża ta' kuljum. Tajjeb, da għax il-futbol seraq li lilek da din. Jena. Tinsiex aħna fest ħdud dejjem. Jena. Darba biss ma konċ immur futbol fil-miliet u fil-ġimgħa kbira x'ma kienx isir. Għax aħna kellna gazzetta wkoll dak iż-żmien. Jiena fortunat. Mela kellna radio, gazzetta u television. Kienet fil-medja.
Ehm,
Tiegħek Għawdxija hu? Hekk, f'sittax-il sena. Ma mhux ingerfix għax illum ma tafx ma' min kien, ma' min għadu. F'sittax-il sena jien mal-mara, ma ħriġt sittax-il darba s-sitt jien pereżempju. Mhux sittax-il darba f'sena, f'sittax-il sena ma ħriġt sittax, jiġifieri jekk taqbad 16 years għal sittax-il sittax sibtijiet ma ħriġtx is-sitt. Għax moħħi ma jkunx hemm. Il-ħadd. It-tfal tiegħek kemm għandhom żmien? Tmienja u tliet snin. 8-3, jarawk fuq television. Dak il-ħin ikun waslu biex jitlu jorqdu, però għandi l-kbira s'issa.
U fiex tikkompeti? It-tifla tiegħi fil-ġinnastika. Però ndewwaq anqal futbol ukoll. Għall-grazzja t'Alla għandi xorti li l-Ħadd tkun trid tiġi miegħi. Il-ground?
Biex nipprepara l-programm. Jiġifieri jiena l-programm ovvjament ma rrid nagħmel l-ebda riklamm, però jixxandar il-flaxija l-Ħadd Però ninżel minn kmieni wara nofsinhar ma' setgħi ta' wara nofsinhar ukoll. Tagħmlu Ma' setgħi ta' wara nofsinhar. Dan huwa tal-MPL, ta' ġifieri tal-futbol Malti da, da mhux qiegħed tal-ebda stazzjon.
Nimla l-karta tal-fixtures tal-logħbiet u ovvjament hi timla r-riżultati, eżempju tnejn b'xejn, tlieta b'wieħed, ovvjament ta' tifla ta' tmien snin. Imma l-mument li Il-mara tgħidilha llum tibqa' miegħi mmorru l-bandi, le, jien għal mal-papa. Sissa, li għalhekk ngħid jien minn ċkunithom it-tfal trid iddarrihom mhm. l-isport u l-futbol, eh, l-isport u d-dawwaqhom l-istadiums differenti, ġifieri Jina. Zaħir għandu senta, jarani, dadi, dadi ċapċap. U s-probabli jek tibqa d-darriħu tiħdu l-awwel hemm, Jiġifieri jiena nipprova tnejn li huma ndewwaqhom l-isport u naħseb li l-mentalità li ddewwaqhom illum qed ngħixu f'ġurnata li t-teknoloġija, it-tablets, il-mobiles jieħdu over f'kollox u faċli jaljenaw ruħhom it-tfal fuq sofanijiet eċċetera eċċetera. Jekk ma toħodhomx l-ewwel hemm u ddewwaqhom u tinvolvihom, nemmen li ma tkunx qed tagħmel ġid biżżejjed lit-tfal.
Xtaqt naqbad dan l-argument għax il-bieraħ rajt il għedtlek Zammit minn għalija l-kowċ ta' Xewkija. Jesmond Zammit.
Jesmond.
U qal xi ħaġa Qal li ġieli ġew ġurnataw missirijiet għandu. Tajjeb? Jgħidulu dat-tifel irridu magħkom. Ma semmix ix-xewkija, ma magħkom, xewkija jekk bħal is-sen jgħidu ma' xewkija. Irridu magħkom. Però

f'Malta. Jien naħseb l-ar ħaġa ta' l-ar ħaġa. Qiegħda ssir ħafna.
L-ar ħaġa minn dejjem kienet issir da mhux issa biss. Minn dejjem l-intħil tal-ġenituri. L-intħil ngħid jiena għaliex trid tikkwantifika l-kelma ntħil.
Ma tażid li kemm tilagħbu, tifetin. Mingħajr ma noffendi l-ġenituri, però ikollok nies illi jaħsbu li għal ġid tat-tfal tagħhom nitfa' l-pressjoni fuq il-coach, il-coach irid jilagħbu bil-fors, eċetera, eċetera. Però, fil-verità, tkun qed tagħmel pressjoni żejda għal xejn. Għaliex jien nerġa' nemmen, nerġa' ngħidlek dak li nemmen fih. Min hu tajjeb, ħa jilgħab. Ħa jilgħab.
Jekk it-tifel tiegħek, jekk it-tifla tiegħek kapaċi tasal għal s'hawn, kif tippretendi li tilgħab hawn? You aim here biex forsi tasal s'hawn. Imma impossibbli kieku kulħadd Pele u Maradona. Għax għalina l-Maltin ismani. Imma. Jien anka meta mmur nara t-tifla tiegħi, f'kantuniera, ma nitkellimx. Għaliex pressjoni żejda fuq it-tfal. Ullum, jekk toqgħod tidħol f'dat dettallu m'għandix ċans tkun it-tlobja. Eh?
Ej, X'jiġifieri? It-tfal jistennewk li tmur tarahom. Iva, imma li tfa' pressjoni żejda, li titfa' pressjoni żejda le. Ma mija jistennewk. Aw, aw, aw. Għax iħossu ma ġiex idda li jara. Però tfal
laqqas nafu kemm qed nikkreawlhom anzjetà bil-pressjoni kollha li nagħmlulhom. Li bilforsi tirbaħ medalja, li bilforsi tirbaħ kampjonat, li bilforsi tilgħab mal-ewwel ħdax, inkella int m'intix tajjeb biżejjed. Mhux kulħadd huwa tajjeb. Mhux kulħadd huwa tajjeb għall-istess oġġett. Issa hu min hu komdu u joqgħod fuq il-bank tas-sostituti. Kellu mar fittex klabb ieħor. Jiġifieri, għalhekk għandna sma' għandna l-futbol professjonali jew semi professjonali fil-Premier u fiċ-Challenge League għalkemm mhux kulħadd. U għandek il-futbol amateur. Titmur tilab amateur, u tilab amateur. Titmur tilab Sunday League football, u tilab Sunday League football. Mhux xart toħ pjaċir. Jiġifieri, issa jiena jiena bad loser, jien irid nirbaħ dejjem. Għax għal ars ma tkunx hekk fl-isport, imma inutli titfa' pressjoni żejda fuq daw tfal minn xkunithom. Dik li qed nipprova nipprova ngħidlek. Jiena nitkellem ma' coaches kif titkellem. Imma jekk ma tkunx tajjeb. Ibdel l-isport hekk hemm bżonn. Imma lesti tgħidlu?
Għala le.
Mela.
Il-Pietà kellhom każ din is-sena. Naf. Il-Pietà kellhom każ. X'għamlu ħażin il-Pietà? Jien ngħid li ma għamlu xejn.
Jien nħu pjaċir, inti ġenitur. Għax għalli li Walter Arċola. Inti wis probabli, inti wis probabli. Jien għammur fuq l-allima ta' tfal tijaj, fiex sejrin tajjeb, fiex sejrin ħazin, fejn huma ħazin, għan prova nejnom l-tfal. Irdu naċċetta u realtajiet. U dil problema ta' dal-pajis, u dil problema tal-futbol Malti, li aħna ma naċċettawx. Fiex għedin, u fejn irridu marru. Għall-aħħar skulħadd nerġa' ngħidlek Pele u Maradona. Kien l-Arġentina fi żmien Pele, ċe il-Brażil fi żmien Pele u l-Arġentina fi żmien Maradona. Kollha kienu superstars daw. Le, però kien hemm it-tim. Ħammur livell lokali. Il-belt tas-sittazzi kellhom tim qawwi għal dak iż-żmien. Kollha kienu jispikkaw? Le, il-kollettiv rebaħ. Imma aħna kif nippretendu jisu ħadd ma għandu tfal. Jew kulħadd għandu tfal, imma tiegħi bil-fors għandu xi ħaġa iktar minn dak ħaddieħor. Ah, dik il-manija ta' Issa vera li l-tfal, vera li t-tfal kulħadd it-tfal tiegħu kulħadd toħobhom u ridilhom l-aħjar. Imma ejja ejja ejja jiena Irridek inkun onest, irrid inkun onest, irridek tkun onest miegħi. Jekk m'iniex kapaċi, għidli m'iniex kapaċi. Imma pereżempju, ilbieraħ
fl-għaxija kont qed nara eh, Inter kontra Bogt Clint dawk x'isimhom. Għax x'isimhom ma nafin. U l-ewwel darba li qatt bil-qeda jiena interist, miskin. Qatt bil-qeda Ejja, llum ħa nifraħ naqra. Għax ma daw, somma fraħt. Għax ma daw. Ma fraħt fil-weekend l-għadda u eh? Fraħt fil-weekend l-għadda.
Fil-weekend l-għadda, fraħt ma telfuni kollox dawt. Imma eh. fuq l-qamar?
Le, diki.
Fuq l-qamar. Imma nistaw naslu, imma ma ta tista ta' saf dak il-waqt, għax dawn mem stilel ta' Emmismani. Da, mem stilel, da kolla ta' l-Germania. Ta' zewċ nazzjonijiet xulxin. Ma l-Germania ma kenniex rizultati tajbin. U ma' Turkija fil-passat ma kenniex riżultati tajbin. Iva, waħdiet. Iva, waħdiet. Ma da Champions League, eh? Waħdiet.
Ismani, jekk kan niftħu, jekk kan niftħu issa it-topik internazzjonali. Kellek Wolves Arsenal il-biraħ. Kellek Wolves Arsenal il-biraħ.
Kapaċi l-Arsenal jitilfu l-lik. Eh, b'gowl fl-aħħar sekonda. Il-United ġew eliminati minn Grimsby Town ta' minn.
U llum reġgħu tilin. Issa, jekk jerġgħu jilagħbu kontra Grimsby Town, jekk l-Inter jerġgħu jilagħbu kontra dan it-tim li semmejt inti. Ħa naraw ġimgħa oħra. Għandek garanzija li dawn ħajrbaħulhom żgur? Le. Jiġri, għalhekk il-futbol sabiħ. Imma aħna ma nistgħux naslu. Ir-Real Madrid ma nistgħux nemmnu. Ja, le, li ma nistgħux naslu ma naqbilx miegħek. Jien nemmen li rridu nagħmlu. Mhux fula fqara, li naslu. Bħala fuq bażi ta' klabb. Fuq bażi ta' klabb. Ħanun setgħu waslu ta'.
Fuq bażi ta' klabb nistgħu naslu ħafna iktar milli fuq bażi ta' nazzjonal. Għax il-klabb nista' eh, nġib il-minirri. Issa ta' klabb qed lek jiena. Issa fuq ah, jiena għal ma naħseb ta' kettej li fuq bażi ta' nazzjonal. Ta' klabb.
Fuq bażi ta' klabb.
Iva nistgħu naslu. U ngħidu bi kburija, nerġa' nirrepeti, iva, nistgħu naslu. Illum għandna l-għodda kollha u ser ikollna iktar biex. Nerġa' mmur lek għall-istudju li għamilt jien, il-Commercialisation Act. Il-ġimgħa li għaddiet ġiet enhanced il-liġi tal-kummerċjalizzazzjoni f'pajjiżna. Jekk il-klabbs Maltin ħa jirnexxielhom ikollhom faċilitajiet li minnhom jistgħu jrendu l-flus u ma jiddependux biss
minn president u sugar daddies, jekk madwar il-klabb ħa joħolqu infrastruttura b'saħħitha biżżejjed kummerċjalment biex il-klabb jista' javanza, jalla għaxar snin oħra nkunu għadna ħajjin.
Ħansemmi dak min. Dikussjoni ta' opinjoni.
Iva naf.
Jien meta qed ngħid faċilitajiet sportivi.
Meta qed ngħid faċilitajiet sportivi li inti jkollok ground per eżempju bħal muwa Tony Bezzina Stadium, mhm, mhm. jew il-Victor Tedesco Stadium, mhm. illi faċilment inti tista' minnu ddaħħal ammont ta' flus. Issa inti. Ma mhux bil-beħ
tal-armani. Le, le, le, le, le. Dik trid ngħidlek jien. Però inti madwar l-istadium Trid toħloq kunċett sportiv. Hostel żgħira, hotel żgħira. Iva. All right, eh, all right, all right. Iva. Forsi pixxina.
Il-kontra li tinfi. Forsi eh. ġim li jistaw jinkrew. Mela hemmhekk għandhom raġu jaqblu miegħek. Bħal eh, muma il-pjanijiet li għandha l-MFA għal ġata qali. Issa mhux mhm. kien hemm redevelopment ta' qali li jkun hemm lukanda żgħir, għandek il-ġim, għandek il-faċilitajiet, għandek iktar minn ground wieħed. illi bihom tista' tattira timiet internazzjonali biex jilagħbu f'pajjiżek u jagħmlu f'camps f'pajjiżek. U fl-aħħar mill-aħħar tikkummerċjalizza il-faċilitajiet tiegħek. Per eżempju bħalek Claudio Grech qalili din. Jiena li jrid jagħmel hekk fi ground il-belt. U hekk ġol-belt imma. Ġol-belt.
Però jekk pereżempju taqra studji, jien naqra ħafna x'jiġri barra minn Malta għaliex minn hemmhekk tista' ġġib. Forsi tagħmel reġuni.
Minn hemmhekk tista' titgħallem.
It-Tottenham Hotspur Stadium huwa stadium meravilja tal-ogħla livell. Li inti tidħol ġo fih u jekk ma tkunx dilettant tal-futbol, f'partijiet minnu, ma tindunax li hija ġo stadium tal-futbol. Dal-istadium huwa magħmul b'tali mod illi fl-ewwel pitch tiegħu jintlagħab il-futbol. Dan il-pitch jidħol fil-ġnub u taħtu jitla' pitch biex jintlagħab ir-rugby. Fl-istess pitch. Maħdum maħdum apposta biex meta l-ħaxix jagħmel tlett ijiem ma jarax dawl, jieħu dawl xorta minn taħt u jieħu l-ilma tat-tisqija biex l-ħaxixa ma tmutx. Jiġifieri għandek żewġ saffi. It-tielet saff huwa saff fejn joħroġ palk u jsiru l-concerts. Ġol-istess stadium. Ġifieri l-istadium jintuża mit-tnejn Sal-Ħadd, apparti salet swali oħra li hemm biex jintużaw għal affarijiet ġar, kemm għat-Tottenham u jekk inti għandek kumpanija u trid torganizza konferenza hemmhekk tista' tagħmilha, apparti r-ristoranti li hemm, illi qegħdin hemmhekk biex meta jkun hemm il-logħba u min irid imur jiekol qabel u wara jista' jużahom. Imma meta hemm dawn it-tip ta' konferenzi jistgħu jintużaw ukoll. Taħt hemm Jekk inti mort bit-tfal, hemm il-karting. Ġifieri, ara kemm hu multi-purpose. Flimkien kemm jiswa għat-tfal tagħna Maltin kieku il-gvern, assoċjazzjoni tibda ttella' t-tfal jitilgħu ftit ftit juruhom dawn it-tip ta' pitches ħalli f'moħħna nidraw, ii hekk irid ikollna Malta, hekk irridu nikbru Malta. Għax inti llum qed tgħid inti. Jien għandi 70 sena qed nieħu gost nisimek. Rajta?
Jien mhux rajta, jien smaj, jien smajta minn għandek. Issa. Appartanzi l oħra. Daw għandhom dressing. Ukoll qed ngħid Illustra xi ġmiel. Dawn dom Kieku żżan nitfawhom hemm nagħlmuhom. 100% mhix faċli. Mhix faċli. Mhux mhix faċli għaw tant flok in-nies li mmorru joqogħdu jilagħbu l-awwel hemm fil-vojt noħduhom hemm darba. Tella 20, 30 kultant. Però għandek tiġi mill-ġenitur ukoll ta' ġifieri li inti trawwem ġo fihom it-tfal li jixtiequ e, dejjem ħajer. Jien niftakar u baqataw ġo moħħi. Fl-ġenituri jixtiquhom jikbru Fl-2003, meta f'Malta kienu saru l-logħob tal-pajjiżi ż-żgħar, kienet ħarġet dik il-kanzunetta Reaching Higher. Imma aħna, imma aħna dik il-kelma bħal donnu Reaching Higher mhux ma nafux xi tfisser, però ngħixu f'pajjiż illi għandna wisq kumdità Minkejja t-tgergir tat-traffiku u minkejja t-tgergir ta' kollox aħna ngħixu. Aħna mfiżża.
Imfiżżin għaliex minn post għal post immorru x'ħin irridu. Irridu waslu. U jekk irridu nieklu, u jekk irridu nixorbu. U trid twasslu u fil-ħin. Dak jista' jkun waqfuh quddiem il-gate ma jmurx imbagħad ftit. Jiġifieri aħna ndallgħuhom, aħna ntellgħuhom ġo bozza t-tfal Min, min, min tkun Inti, inti miżżewweġ Għawdxija, inti tgħix Għawdex? Jien ngħix Malta.
Tgħix Malta.
Imma l-mara tiegħi batit.
Eh, kont sa ngħid.
Għalhekk kont ġej inti. Ti tkun fejn l-Għawdxin ħa tara kemm ibatu. U għalhekk jaslu iżjed ħafna minnhom għax ibatu. Għax hemm determinazzjoni.
Hmm. Għalhekk jaslu iżjed, anke fl-eżamijiet. Hemm determinazzjoni. Ridt qabel qabel nikkonkludi fuq il-biċċa xogħol ta' Tottenham, pereżempju, xi ħaġa oħra qed tiġini ġo moħħi, Tottenham x'kellhom apparti ġifieri dawn għandhom żewġ dressing rooms kbar. Inti meta jkollok logħba rugby NFL ġod id-dressing room hemm iktar minn 36 ruħ jekk mhux sejjer żball. Ġifieri daw id-dressing rooms tagħhom huma magħmulin apposta forma ta' V. Il il-coach jew min kun qed jagħti l-lecture ikun fin-nofs u kulħadd qed jisma' l-hemm u l-hawn. V, letteralment, ġi kollox maħsub, kollox biħsib. Però it boils down flus. Flus. Hemm intefqu miljuni, miljuni kbar eh, biex saret riġenerazzjoni kbira tal-erja u ovvjament Però dak bħal kollox, jiġifieri l-investiment irid isir f'kollox. Jekk ma tistudjax, ma tistax tasal. Illum il-ġurnata jekk ma tinvestix. Insaqsik tal-aħħar għax naf li inti wieħed milli ħriġt l-istorja fil-bidu u smajt biċċa mill-intervista qasira li kellek fil-programm dil-ġimgħa ta' Joseph Portelli. tim li Noċerina li dan għandu l-ebda prerji la fin nazzjonal. Serje D tajjeb kellhom problema kienu anka mistgħu xirabu għamlu żmien. X'jista' jieħu Malta minnhom daw? Ħafna.
Għajli.
Għax jibdejt dejt imma dawn. Jiena nemmen li.
Dawn nirbħulhom kollha aħna. Naħseb jien. Il-Presidenti Maltin ta' huma kollha presidenti ambizjużi u qalbhom kbira. Għax mill-futbol Malti ma tieħu xejn lura.
Vera. Lif li toħroġ il-flus u mhm. tuħu l-kedet. Ġifieri aħna ngħidulhom imġienen f'sens tajjeb għaliex kieku mhux huma il-futbol Malti mejjet. Però jien nemmen li l-ħen jistgħu jibbenefikaw. U jistgħu jibbenefikaw għaliex nemmen. Xi plejers kbar Taljani m'hemm ħadd jilgħab ma' Noċerino. Le, però. Naħseb.
Joseph Portello mhux ħa nagħlmu jien. Ħażin.
Però kummerċjalment jaf x'inhu jagħmel. U nemmen naf naf nemmen li jaf x'inhu jagħmel amministrattivament ukoll. Għaliex? Il-coach ta' Chelsea tgħidli fejn ħadd mur. Il-kowċ ta' Chelsea t'issa huwa wieħed minn dawk il-kowċis li huwa fil-bubble tal-owners li għandhom iktar minn klabb wieħed. U Joseph Portelli lemmen. Lemmen tim. Ġifieri jiena nemmen illi, sa forsi ħa nuża l-kelma mhux adattata, jista' jiġġagilja l-plejers. minn Malta għall-Italja u mill-Italja għal Malta skont Kelma tajba jiġi għilja tajba. Skont l-eżiġenzi
ta' Noċerina jekk id-deal jirnexxi għaliex s'issa d-deal għadu mhux magħluq u l-eżiġenzi ta' Ħamru. Apparti minn hekk, nemmen li anka players Maltin jistgħu jmorru jilagħbu ma' Noċerina. U jekk il-noċerin li huwa ta' Però l-ambizzjoni ta' Joseph Porter li xinija? Mhux li l-noċerina jibqgħu fejn qegħdin. Li jibqgħu tilaj. Li jibqgħu tilaj. U jiena forsi nemmen li bis-saħħa ta' Malti, Malti uħor jagħmel il-kuraġġ. U jista' jibqa' tiela s-sellun tal-futbol Malti jekk ikollna bniedem ambizzjuż bħal Joseph Portelli u ma nix noqgħod ninsemmi lil Joseph Portelli biss, però huwa ovvjament qed jagħmel għaliex jiena nemmen fil-limitazzjoni tagħhom. Il-President tal-Belt li minn hawn nsellim li nsellim il-kompliment qed jagħmel il-mirakli u minn fejn tellagħhom Claudio Grek. Il-President ta' Marsa Xlok qed jagħmel il-mirakli Frankie Kakija. President ta' Sliema, il-President tal-Furjana, Johan, Keith Perry. U nibqgħu nsemmu, nibqgħu niżlin ta', jiġifieri Salmosta, għax qegħdin fl-aħħar post, George Galea, sa tim ta' qabilhom. L-aħħar post jibda jċaqlaq. Is-Sur Kassar. Is-Sur Kassar ta' Ħal Tarxin, ħażabbar, jiġifieri daw jagħmlu. Għalhekk qed ngħidlek il-kelma adattata ma mhix adattata hija coaches Martin qed narhom jiċċaqalqu.
Jien qed nieħu pjaċir Aħna għandna coaches Maltin tajbin. Għandna Gilbert Agius tal-Belt. Għandna l-tejn, għandna l-Pawlu Zak. Għandna l-Ġak Xer. Għandna ħafna, għandna ħafna. Li deħlin u qed jieħdu l-punti naqra naqra naqra. Min se jieħu lik?
Diffiċi tirrispondi. Naf li ħadd, jien ngħid li furjana, ma nafx, ili ngħidha sa fl-aħħar jew jisparaw li. Jien
ħanejt lil ħamrun biss jistgħu jitilfuh. Jien qed il-Ħamrun biss jistgħu jitilfuh għaliex rebħu l-ewwel fażi għalkemm ma tfisser xejn. Floriana rebħu l-ewwel fażi s-sena l-oħra ġifieri ma rebħux. Però jien dejjem nemmen fil-Malti.
U inti semmejt li inti semmejt li il-coaches Maltin u jien qed nieħu pjaċir. Onestament qed nieħu pjaċir ta' Li qed nara lil Winston Muscat qed jagħmel tajjeb man-Naxxar. Ħafna. Qed nieħu pjaċir nara lil Gilbert Agius wara żewġ logħbiet ħa żewġ punti. Qed nieħu pjaċir nara lil Pawlu. Mhux xejn, eh? Ekku. Lil Pawlu Zammit li mar ma' Birkirkara u minn hekk ġew hekk. Qed nieħu pjaċir nara lil Jack Scerri semmejtu l-Tejmi Kallef li qed jagħmel biċċa xogħol enormi mal Mal Valletta. Fejn hemm il-Maltin, u nittama li ma nsejt il-ħadd, fejn hemm il-Maltin, sa hawn min jgħidlek bil-Malti sa Malta ħa tasal. Imma l-ewwel trid tagħmel sejtna tfal. Mario Muscat insejna. Mario Muscat, Joseph Grech. Ehm, l-ewwel trid tagħmel statement f'pajjiżek qabel ma timraħ għal hemm barra. Qbiltx jew ma qbiltx mad-deċiżjoni li ħamrun ineħħu l-Winston Muscat, ġabilhom Kultant bidla tgħinek ta' Imma Winston Muscat kull ma għamilt minn ġimgħat iġob il-lik il-ħamrun. Iva. Ġifieri, iva, eh, Winston Muscat mar mal naxar u minn hekk eh, ġabhom hekk għalkemm Ġorġ kien qed jagħmel biċċa xogħol tajba, imma bidla kien hemm bżonn. Anka Mark Camilleri kien ħadlu l-lik il-ħamrun. Ekku. F'Novembru kien neħħeħ tas-sena ta' wara. Eh. F'Novembru tas-sena ta' wara. Però Il-Malti jaf il-futbol Malti sewwa. U isma', aħna għandna coaches Maltin bravi, ta. Aħna għandna coaches Maltin bil-UEFA Pro. Illum qegħdin jitgħallmu. Jiġifieri illum il-prerequisiti, il-prerequisites tal-Kampjonat Premier, inti biex tikkoċja fil-Kampjonat Premier irid ikollok l-ogħla liċenzja possibbli fid-dinja, il-UEFA Pro. Il-wefa pro. Sajna l-ħin, thank you ħadma sin tkellem miegħek ħafna għax għadna diskutu eh, ix-xogħol tagħna fl-istess ħin ta' qabel tal-lum dejjem baqa' l-istess. Però l-uniku ħaġa li hemm huwa li aħna nħobbu il-futbol Malti. Għalna nħobbuh, nemnu fih, ingegru meta ma jkunx miexi tajjeb, però xirriduh miexi tajjeb. Xek lejn. Għal-qasin dik l-ambizjoni tiegħi. Nikkritika Għax nixtieq nara aħjar. Żgur.
Mhux għax irrid ngħakkes il-min qed imexxi. X'ħan jieħu billi ngħakkes Il-prosit ta' xogħol kollu li qed tagħmlu. Ħanejt prosit ta' xogħol kollu li kont nagħmel qabel jien, perlu m'għadniex nibda, m'għadniex nagħmel dak ix-xogħol li qed tagħmlu intom. Ix-xogħol iktar diffiċli u fih u fih iktar. Però prosit u ħajjar it-tifla. Grazzi tal-istadina.